guys we are back again nyaya iri kupisa nyaya yepaguruve mavhuru mutsanane mhondi mukati meusiku kunzvimbo ino eh, ndichokwadi eh, inini nguva yekunge ndakarara eh, ndinembwa dzandinadzo pamba saka imbwa idzi ndo dzatanga kuhukura ndo andambotombozviignore asi pane nguva yazohukura imbwa zvikuratidza kuti imbwa idzi dzine chadzaona chaizvo chaizvo saka panguva yandangoti ndichivhura dhoso ndopandaona light daiti iroro iro munhu yanga ari padaimani saka panguva yandamutsa vakomana iye munhu iye yanga atodzima chilaiti iroro saka papanda ini titi pakuenda ikoko nevakomana ndopati imbwa yende payavhunduka futi ichienda kupi ikoko kudaimani ikoko ndepayasvika inohukura mudaimani muyemu saka payahukura mudaimani muyemu iye ndopaachirika ndeparovera chi charovera pasi nyaya yemhondi yepagurove guys ukaona nyaya yakupindurwa nemasoja woziva kuti pashata you know kuti kune zrp police kune eh, support unit ukaona kwakuzopindurwa nearmy woziva kuti pakashata sa guys ndave nenyaya yepagurove eh, ndichada kuuratidzai zvandakukuradziai in short then tozotaura kumberi kwevhidhiyo rinori
Baba vamanyika. Baba mamukase. Tamuka baba mamuka sei kuri sei kumba nhasi? Ah, kumba kwakarema baba. Eh, chii chaitika baba? Ah, baba vanhu vakaurawa nezuro kuma 9 kumanheru. Manaini manheru. Mm. Ndokwatitori zvezvizvi asa kuna chatichaitika mapurisa aripo vauya nembwa Mm. rumboti tiri kudira propol nemaexpress vari kubva kudhindura ndokwavari kubva Yei. Ah, vanhu vafa baba Kwauraiwa vanhu vangani? vauraiwa five Yei. Yei. Mm. five Saka vanhu ava hapana kana akwanisa kuidentify. Ah, mukomana wawo azofa ari kuti akwanisa kuona three varume ehe ndo zvaangopa asati afa arova nebanga arova nebanga pamoyo komigwi zviri sori saka azofira kuhospital ndokuafira ndiye atomboti taurei taurei asi vanhu hata haana kuvaziva asi vakava varume three yei Eh, asa varova hwindo ndobva vapinda ndobva varova amai vepamusha ipapo ndobva vafa ndobva varova mubvana wavo mm. ndobva afa mubvana wacho anga aine mwana mucheche saka mwana anenge anga akuita noise ndobva varova mwana mucheche ndobva afa ndobva varova muzukuru ndobva afa pangorarama vana two vadiki vanga vari mune imwe room ivo varungu voti tafungawo magumbeze pataona zvichiitika ndobva vangonyarara kuti zii ndo vana vararama chete tu vacheche vaato vana tisati vakutoenda kuchikoro vakomana vakomana mana nyika yaita sei vamanyika nyika yaita sei patakemerwa baba kutaura kwatiri kutoita izvezvi four bodies dziri kuita lie idol dziri mumba umo enda hamumbodzitarisa baba very sorry very sorry vari mupuwe ropa yavandotori mapurisa hameno kuti they can help us in this situation ah guys hanzi kutaurirwa unyimwa sembare dzekumusana guys nyaya inosiririsa mwari vatarisa kuti mwana mucheche e, akazourairwawo kuti i think anga akuchema sezvazviri kutaurwa zvichiitwa ndobva aurayiwa ko mvana uyu muroora e, atofawo but itori itori ngozi futi yatoparwa yekudzinzare kwemukadzi uyu zvichidudza kuti nyaya iyi haisi kuzoperera ipapo handiti saka guys ini hangu haa ndiri kurwadziwa and ukaona army yakupindira wozoti haa zvinaumira mushe It's not easy kuti hurumende isvike pakutumira army kunotsvaga vanhu ivavo so ndine imwe futi audio yandoda kuti munzwe eh, motiudzawo mafungiro yenyu eh, mucomment section please ndadzokorora zvekare tora mukana uno kusubscribe this channel charamba chikupai maupdates enyaya iyi eh, chikuzivisai kuti zvaapapi uyezve vakomana vazobatwa here Chinda wacho anenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri because nhanho dzaari kurova dzacho ari kurova four meters hayi haasi munhu ari normal resvikiro re vanhu vacho vaari kuraya vachikadzi ari kubva arepa nyangwe ka six ka six months kaya kakarepwa akarepa anosiya aku akuradzika akakukwidibira pasi otokuita kunge uri muguva chaimo musoro otarisa kumabvirizuva makumbo osiya munhu wese waari kuuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa whether wakaita sei okurepa haakaipa akaipa kana mwana weyo kwamatema weyo akasiya akanga ari virgin akabva aita kuboorwa nechimuti chako ndobva arara naye but pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichichichi Ah, rimwe rakatorwa nezuro kwatsenge uku kumondoro kuzasi uku dhuze nokuna unyani uku Eh, hayo vari ku- vari kusenzwa kumwana vari kusenza hatese tanguva masivheren hapasina uniform nezuro vakamhanyiswa muhuro yamwari umo shuwa vakamhanyiswa Kana hanzi akangodisappear anongodisappear kunge shiri pamberi apa. Speed yacho mukamuti kwee panapa pamudhindo apa. Within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo. Netsoka anofamba hayo akaipa akaipa. Kuti atakamuita wele because paanenge asvika tsvaga chikafu pashop apo like pedu paakanoka apo ma 4 neam tsoka yake yakayambuka pabridge pane mavara apo ah, size yetsoka yacho kana 16 size amiti ane tsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pamwe pacho anobutsika nezvigunwe so kuita kunge shumba kunge hameno unoshiya kuti chirudzii kana anogona kupfeka bhutsu one inodhinda zvidhindo kumberi chete naipatapata rakabvaruka yeah so haiwa network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesor achimuisira airtime because vakamusecha hayo machinda acho aripo ha intelligence dzese dzese dziri vakomana isu aripo vaona timu remasoja rataito director tiri kuenda pahuromari mudai iri kobuda ichangobva kusumuka apo yange yamhara tavaripoteka saka manheru takazofonerwa futi zvikanzi ari pasambiringa pamhondoro apo apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara iko kuti chiti akadzoka vamwe vasoja akarara kunoku vamwe akaenda kuberisi haaona kuti kunoku kwapisa kumhiri kwesoko ndobva ayambuka mutswiti abva ati kuroyal bucks saka chinhowe yange yakamaondowo nekusaidi uku mangura area yese yene mesomana muzambia uku rafungora yakamaonda kumhiri uku haa but pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanya kana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo apa anochinja mene mushonga wekumozambique kana mushonga yekupi mm. nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa umu mbuya yacho iri kumapurisa iri kumapurisa izvozvo mm. chenso apa apo ndepedu apa apa pa ten of berries ndopapras pedu pamutizo apa tine shopi iri papa ndopatiri kutokemba nemasoja ndopacentral point yekuti vanodispacha vakananga vamwe vari kuberis vamwe vanogona kurwa vakadai so neberejena road vakananga vachiwanza marara kana magaya kudai so tinotori nawo totori nawo tamboya pamudhindo uzovatengera doro ava havaneta varume ava havasarenda nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro vane mhondoro imwe dzavanga ana nyamuseve nanani vanga varipo ivava mhondoro dzava dziri kusaidi uku vachitobatsirwa nezvemweya wemhondoro bcause ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana airi mwana wacho uyoyo ndewafana kawo futi wacho zvitsaiwa ndivo vana tsenga avo ndivo vana nyagushe ndivo vana nyamaka ndivo vanani ndivo vari zveguro vacho ivo saka pane zvavakakanganisirana muzvemondoro izvi but yamhora because yabata ropa asi mishonga yavo iyoyo haunga munhu upenyu hwakanzwa ngauri womusango aperera grade four muchinda uyu but vanomuziva vaimuziva nokumhanya iko vanzi anofamba mm. izvo ndezvane zuro izvi mapikicha ane zuro na ten o'clock makuseni ya no haiwa totori muoperation totori muoperation nesu toda kumupedzera tomupedzera totovaudza chibhoyi kuti chinofamba sei achisuwisa chiitiko chinosuwisa nokuti tikatarisa pano patiri pafama ine mwana varatidza kuti vanhu ava vanwiswa poison ndokubva vazodzipwa nokuti mwana taona mutsipa make muine bhandi reblack kureva kuti vatomudzipa mwana achitsanangura uye akanti asara wacho ahwanda pasi pemubhedha anoti iye vatanga varepwa ndokuzovaur ndokuzouraya saka kureva kuti hatisi kuziva kuti chinangwa chekuita izvi chinangwa chipi chekuti munhu unorepa weuraya kuti mishonga here uye kuti hatichagutsikana kuti munhu yangave mumwe chete here uye ndeve kure here nokuti anototageta misha isina varume yacho bhezi rangu uyu prince nani naadmire ah, mabhemba papasina papa nemabhotoro mabhotoro ndo anga akabatiwa vati bhemba rinani bhemba eh. rina mboma rina mboma ndiye muna ane bhemba eh. blazi wako ndiani a ah, blazi wangu hapana blazi wangu asi blazi wangu ndi terence bhemba ranga riripiswa mapemba rabatisiwa chii bhudhi vauyu anonzi terence bhemba rabatiswa abatiswa kupi kwazvo abatiswa kupi abatiswa tichiri kwa mtamba tichiri kwa mtamba tichiri kwa mtamba ari kunorepa andisi eh.
ah, papo pfungwa dzekunorepa dzasa dzauya boys achiri kudi kunwa doro tichiri ipapo ndobva tabva ndobva tadipa ndobva taenda pachikombondi chiya chananjireva chiya ndarangarirawo panhawa eh, wekuti ndobva tadii paya ndo same story futi yakamboitika but hapana waisauraya zvavo novaingorepa so guys nyaya inosirisa ingonyora kuti rest in peace mucomment section chet uh, eh, usakangana usubscribe uh, ah, unoziva kuti chii chero isiri hama yako yafa kana kuti yasangana nedambudziko irwere hawega unofanira kungorwadziwa kwaunozvinzwa it not easy kufirwa nemunhu kana kungonzwa kuti nhinga akashaya chero usingamuzive especially ukazonzwa maitikiro akaita zvinhu zvacho ka zvinotongorwadza mwana wese satiri kuti semazimbabweans so ndatingonyore mucomment section kuti rest in peace Uyezve, motiudzawo mafungiro enyu kuti chingava uri mushonga here ingava iri mhepo kana ndo satanism yacho neyakatopfeka mawanhu vawo bcause tinoti izi kubata munhu anofema umuuraya unge huku ko watabot mwana mucheche u sagais tiudzaiwo mafungiro enyu ndobva asvika mukomana anonzi tavani ye ndobva asvika akatodii akatofukisa vaya chi musoro vakadzi ndobva avakurura chibhurugwa akurura bhurugwa ndobva atodi ndobva atanga atosvira wani isi akatarira ndobva ndatoti ah ndobva ndatosvirawo futi ipapo pasaidi ipapo ndobva tabva ndobva kahanze ah, boys rangu uyu prince nani naadmire ndobva vatodiwa ndobva vatosvirawo ipapo ndobva tabuda nemumwe wacho asipo tabuda ndobva taenda kune chimwe chikomboni ndobva asvika chinodii aida kuzama kuda vhura to pane pamwe ndobva vamwe mai vatanga kudana ndobva tatodii tobva tapinda mumba imomo tobva asvika achitodii achito fukisa chi baba vamwe vanga varipo musoro ndobva vafuka musoro havana kuramba ndobva chi atodi atanga tochira mabhemba papasina papane mabhotoro mabhotoro ndo anga akabatiwa